Njĩtagwo Martha Wangarĩ wa Njoroge na ndĩ seneta wa gũthukio wa kũrũgamĩrĩra atumia thĩinĩ wa seneti ya Kenya. Ndaciarĩirwo itũra rĩtagwo Rwathia, constituency ya Kangema. Murang'a County na no kuo thomeire, ngĩthomera Rwathia Primary, ngĩthiĩ secondary ngĩthiĩ Kahuhia Girls High School Murang'a, ngĩgĩcoka ngĩthiĩ University ya Nairobi ngĩthomera mathabu. Mbica ĩyo nĩ gold, nĩ ndirikanaga ndarĩ kĩrathi kĩa seven na niĩ nĩ njĩraga andũ kaingĩ, nĩ ũĩ andũ monaga andũ Nairobi mageciria atũrĩte ũguo, niĩ thomete itarĩ iratũ, ndekagĩra kĩratũ gĩakwa properly kĩa form one ndagũrĩirwo gĩa gũthiĩ thukuru. Ndĩ na bamĩrĩ O na gũtuĩka ndaciarĩirwo Mũrang'a, nĩ ũĩ Gĩgĩkũyũ na kĩũndũire wa Ũgĩkũyũ kũrĩa ũhikĩte mũtumia kũu nĩkuo kwao. Ndĩ na mũthuri etagwo Peter Njoroge wa Karanja na ndĩ na ciana. Ta mũtongoria ndĩ wa ciana nyingĩ no ciakwa cia gwĩciarĩra nĩ igĩrĩ. Wĩra wakwa wa mbere ndĩ yunivasĩtĩ twarĩ na kĩndũ twetaga holiday ndaihu na kaingĩ nĩ twethaga mawĩra twĩ University of Nairobi. Na ndaririkana ndarutaga wĩra wa promotions na twaheagwo ciringi magana merĩ o mũthenya twathiaga magũrũ na tũgakĩhoya andũ magũre t-shirt rĩrĩa itarĩ ũtongoria-inĩ nĩ nyendete mũno gũtubĩra nĩ thiaga gũtubĩra rĩmwe na rĩmwe na nĩ nyendete mũno kuona bũrũri gũceranga nĩ tũthiaga na bamĩrĩ yakwa tũgathiĩ road trip niĩ ndĩtigĩrĩte mbĩa please ũngĩona mbĩa ũngĩenda rĩu nyũmbũke haice metha igũrũ no nĩ mbĩa ĩtũmaga njũre mũno thiaga maĩ-inĩ ta maya ũguo ũrona haha ngaingĩra ngaikara hau ithaa rĩmwe ngatubĩra ngiumĩra hau ndĩ sawa okorwo ti ũguo ngathiĩ gym ngaingĩra steam bath ngakira ũguo ngathikĩrĩria na ngeciria na ngabanga na okorwo ti ũguo ngaikara na twana twakwa ndĩ na twana tũnini na bamĩrĩ yakwa tũgathaka okorwo nĩ mũbira marathaka tũgathaka na tũgatuĩka meciria magathiĩ manyihĩte ndaingĩra nyũmba nduĩkaga nyina wa karanja. ndĩ gũkũ nja nĩ seneta no ndaingĩra nyũmba nduĩkaga Mrs Njoroge na nyina wa Karanja na pressure igathiĩ thĩ. Ũndũ ũrĩa funny nyendete fiction writing nĩ njũĩ andũ aingĩ a siasa mendete gũthoma ma biographies na andũ no niĩ nĩ nyendete mũno wandĩki wa andũ a Kenya nĩ nyendaga mũno kũmakũria na mũno nĩ nyendete mabuku ma gĩthweri na nĩ thomaga mũno Ken Walibora nĩ andĩkĩte Damu Nyeusi nĩ andĩkĩte Siku Njema ithuĩ twakũrire hĩndĩ ĩrĩa tuonaga atumia arĩa marĩ ciaca-inĩ nĩ ya Wangari Mathai tuonaga niĩ mbica ciake agĩkonywo nginya njuĩrĩ Uhuru Park tũgetigĩra mũno no ngwĩciria rĩu tondũ nĩ tũgĩte na andũ aingĩ atumia ũtongoria-inĩ ũgakora atĩ nĩ kũgĩte na role models magakuhakuhĩrĩria ũrĩa ingiuga nĩ atĩ ũngĩkorwo wĩna kĩoneki kĩu ndũgagĩteanĩrie tondũ nake Ngai akoragwo abangĩire mũndũ mũtũrĩre wake ũrĩa akuona kwagĩrĩire ũrĩa ũgwĩka no gũthiĩ na mbere na kĩoneki gĩaku na ũhoe mawaitha.